The Awakening Giant team made a follow-up on the huge steps being taken by Ernest Senekai to find out the formula he has used to succeed in business, focusing on the production of cordial drinks. Yeah, secret ndeyekuti takangogonyera ipo pamadrinks ipapo takasarudza takaita zvakawanda ndokuona kuti regai timboitawo zvemadrink saka takaona kuti kutoshingirira zvinozosvika pakungoita chete pane kuti ukabata ichiosiya ukabata icho uchisiya unogona kusiyira pazvinhu zvinokuendesa kumberi saka nekudaro secret yedu iri pakuti kukuramba wakagonyera pamwe chete pabhizinesi iro remadrink saka imimi mapapi asenekai ndaikuzivai muchibatsirana namadzibaba namai senekai nevamwe vashoma shoma vemuraini izvo zvimapapi in terms of kucreata employment mapapi in terms of kuspreada drink renyu kuti ringe tichienda kure ya iye zvetingati drink ratekeshera kunyanya muno muguta reharare kwese kuna nachitungwiza vana chegutu vana mutare aratekeshera uye e, iye zvino izvi tava nevashandi vakati wande vatinobatsirana navo basa zvokuti haa vasi vakutosvika zvekuma 100 vanenge vakutopfuura ende zviri kuratidza kuti zviri kubatsirawo naivowo mumhuri dzavo kurarama saka tiri kupona takawanda tiri kuona ana mai ndo vanenge vari kuita nhamba hombe panapa mune chikonzero here chekuti munge makaita bias yekuti vana mai ndo vawande vana baba vari vashoma zvii zviri kuitika aiwa takaona kuti vana mai vanhu kazhinji vanongotarisirwa pasi tikutaya kubhalanzisa mikana kuti vanewo mukana wekuchengetawo mhuri dzavo vaonewo mari nekuronga zvavanoita vachivaka misha yavo isusu tiri kuona panapa munoshanda namai senekai zvinobatsirei nevapwere venyu zvinobatsirei kuti tinge tichirana chinhu chinonzi pachirungu family business ya zvinobatsira pakuti hati munoona mazuva ano upenyu hauzikamwe pane pekuti mhuri inozosara ichitambudzika saka nekudaro isusu tinoshanda pamwe chete nemhuri iri nzira yakuti kubva kuna mai senekai nevana iye zvino zvititori nevakuwasha chaivo asi donzvo riro rekuti takupona takawanda uyezve zvinobatsira kuti chero kanzi nhasi iwa hupo ivo vanogona kusimudzira vachizosimudzira kambani haizofi nyika inovapa nevene vayo mauriona sei raini rinotaurwa nemukuru wenyika iri nepamasvika inyika ah, chokwadi vene vayo nokuti tikatarisa zvizhinji zvatinoita eh, ndo zvizvarwa zvezimbabwe uyezve zviri kubatsira kuti panhambo chibude chiendawo kune dzimwe nyika hatiti zvakaipa kune avo vanoenda kune dzimwe nyika asi tikasumudzirawo nyika yedu aiwa zvinotibatsira nekuti magenerations achange ari muno munyika medu anotevera saka hatidi kuti nyika yedu ife nyika dzimwewo dzichibudirira kuburikidza nesimba kana kuti nezvizvarwa zvemunyika medu
ngatitaurei nekukura kwamaita zvii zvamaita manje zvakuita kuti mukwanise kunge muchinopinda mumagrosa makuru mashops makuru muchinotengesa zvii zvashota zvii zvasara takatanga tichigadzira kumba sezvatambotaura pamavambo asi nekuda kwekukura iyezvo takazokwanisawo kurejista zvekuti taitotya kuuya muindustry chiti pane kurejista zvinhu zvekuti zvinoshandika zvinofambika zvinobatsira zvekuti iye zvine zvichane mapepa edu akakwana kubvira kutestwa kwemadringi kubvira patinoshandira zvese izvo zvitava nemalicense zvinova zvinhu zvataityira kure asi takatozoona kuti zvakutibatsira mubasa redu nenyaya yekuti ukange une zvinhu zvako zvakakwana Biti mataxis vana Zimura ivavo kubhadharwa kwemitero kana kumakanzura ikoko zvinosimudzira futi nyika pakadaro. Saka kana eh, hurumende ichiti tinoda kuti vanhu vari kupinda muindastry vaive neinonzi ease of doing business, muri kuzviona zviripo here kana kuti pachine zvimwe zvamunofunga kuti asi dai tagadzirirwa kuda apo? Ah, kuvapo zviripo asi kuti inyaya yekuti sevanhu tinotyira kure zvimwe taifanirwa kudai tichiedza tichizoonawo kozova kuti hongu pane zvimwewo pano neapo zvinenge zvichida kugadziriswawo kufanana nekuti vakaita sesu vanoita maprojects iwaya tikwanisewo kuimpotawo zvinhu tiine majuti pamwe juti free vakangoziva kuti vanhu ava vanoita nezvaizvi zvinobatsira kuti dringi redu roenda futi kunochipa zvizobatsira kuti umwe neumwe anokwanisa kuwanikwa achimwa dhiringi pasina mwana achaenda kuchikoro asina chaainacho as the venture grows into an established business The beverage manufacturing company has now seen the necessity to employ professionally, and Jacob Zimanyiwa is now occupying the general manager's position, bringing on board about a quarter of a century experience from the industry. Inini muindustry ndava ne 25 years ndiri muindustry e, saka ndava munhu akasangana nezvakawanda muindustry mu ndava munhu ava kuziva maitirwo anoitwa mabasa emumaindastiri kusvika ndazowa inini pana apapa ndava netiri yese ndava pana apapa tikabatsirana kuti tisimudzire zvigadzirwa zvedu kuti zvive zvinenge zvichitekeshera nezimbabwe yese kuti isvike pazvava iko zvino izvi inini ndichitanga ndaiva mutextile industry ndimo mandaiva ndimo mandakashanda kwenguva yakareba ndichibva ndazouyawo kufood and beverage industry ndichisvika pano ndakasvika wana basa raifamba zvakanaka but iwo neunyanzvi hwandanga ndavaonahwo kwandaimboshanda ndikauya ndikahushandisawo pano ndofunga pandakasvika Pazuva paigadzirwa 10,000 liters asi neunyanzvi hwandandaa nawo takazovandudzawo kuti tisvike patakukwanisa kuti pazuva pari zvino takugadzira 50000 liters vakawanda vana vezimbabwe vangangodawo kuti vawane chinwiwa ichi not just kuti vachinwe asi kuti vavandudzewo mabasa avo mune urongwa hupi hwekuti vanenge vari kunze uku

kuti basa redu rirambe richienda kumberi chii chinodiwa kuti munhu agogona kupiwa zvinwiwa izvi achizounza mari anofanira kunge ari munhu akaita sei yes munhu wokuti izvoni tinosvika toona panzvimbo paanenge achishandira topatarisawo kuti izvoni panokodzera here kupa nyaya dzeutsanana kuti izvoni zvinwiwa zvedu zvive zvinenge zviri ipapo then totarisawo kuti izvoni ane mapepa here epaanoda kutengesera pachona ipapo kuti tive tinenge tichimupa tozova nepatinonyorerana pasi zvatinenge tawirirana kuti achitanga kunge achiwana zvigadzirwa zvedu daughter to the founder of this drink production company margaret senekai has been employed as the receiving and dispatch manager and she gave us her views on the importance of running a family business What I have learned from my father is that when it comes to business takuita zvebasa so sometimes unotombonzi iwe uchityisidzirwa dai so dai so saka i have learned kuti as long as uri paside yebasa you have to adopt to certain conditions wakatonzi ita ichi kana tabuda pabasa tabuda gedhi takuchiita zvemwana nachi nababa and i have also noticed kuti zvinhu zvinotibatsira kuti bhizinesi rikure because takada kutarisa we started from scratch tichiiti ah tauburitsa one drink to my drink and two people know you understand but now because tikuziva kuti okay tine maethics edu ebusiness akaita kunge professionalism whereby tichiti apa apa munozvibata so apa munozvibata so what ihave also noticed ndezvekuti mukutidzidzisa kwavatiita now we know what business is because you have not stood paground yekuva marelatives but as people who are workers mukana uri very high zvangofanana i also have my brother pabasa panapa heis also padepartment rake baba wangu vari padepartment ravo so it means kuti takatomirira vanin'ina nehanzvadzi vachiri kuchikoro kuti vakwanise kuuyawo vachibatira ipapo pabhizinesi redu remadress ndosaka takatoiti beverages nekuti takaona kuti ndo pane kurarama kwedu ipapo they saw an opening and they tapped into it now they are one of the most prominent producers of cordial concentrate as well as other cordial drinks making their way onto our market

that was created by Ernest Senekai. Zvikutibatsira zvikuru nekuti takatarisa most of the youth vari vari indulge in drugs as isusu takatobatsirwa takatosimudzirwa kunzi tiwane pekubata pekuraramira nekunge tichiswera tiripo tisazopinde uyu mumagurupu totamaita zvemadry kana kuti zveviolence hamuchaiti zvemadrugs hamuchaiti zveviolence waizvifungira here kuti mwana wemutema angatoitawo bhizinesi rinokura kudai nekuti iwe unotosvika wopindawo basa ipapo pawakanga uchikura iwe kana kuti wainge uchitarisira pasi kuti havatema kana chaona ah, ini nangu to be honest here ah, and i believe like in every black person ah, mune that potential yekutonzi anova mukuru saka i believe ronzi chi one day there will be an individual anokwanisa kusimudza the black person the black tribe nekusvika palevel ratiri izvezvi so mukutarisira kuenda kupi bamnini kana uchitarisa zviri kuitwa pakambani yenyu kuti malevels mavolumes ari kukwira everyday uri kutarisira kuti within the next five years uh, within the next five years i see kambani ino ichinda internationally mm, like beyond regionally kusvika palevel yayo kuronzi like kusouth africa tenge takukwata kusheya muzuva ranhasi zamuri kuona kutozara kweraita uku takunanga takananga vhaya mutsoko kunosvika kunyamapanda tiri kutonopinda mubhodha tichitengesa even vekune dzimwe nyika zvakaita semozambique kwatiri kuenda kunyamapanda uko vava kutouya vachitenga chi dringi irori zvichireva kuti ratekeshera takutoendesa kune dzimwe nyika dzichitonotorera kunyamapanda ikoko dzichiendesa kumozambique vachitononya gore richipera zvinokontributawo kune atinoti magdp nemagnp enyika Eh, gross domestic product yenyika zviye zvichireva kuti taakucontributawo semasectors arichi ari kuverengwa mukati menyika tiri kuunzawo mari inova iyo chi eh, yemaexports inenge ichiuya muno ichibva kunze ikoko zvichireva kuti taakutambirawo mari yekunze ichiuya kupi ichiuya kunoku yatinenge taakushandisa muno iye mwana wezimbabwe anonzi senekai afunga funga zvokuti vakugadzira chinwiwa asvika pekuti iye zvino akura akuemployawo imimi zvinokubatai batai sei vamwe mayouth size yenyu vari kuita mitoriro vari kudzinga vakadzi padzimba vari kuita zvinhu zvisina mutsoro asi imi muri pabasa titsanangurirei from the bottom of your heart zvakadesa right eh, chekutanga ndoda kuti tinoda kutopa kutenda kuna vasenekai vainest senekai nechirongwa chavakaita izvi nekuti tinenge tiri vanhu vakangogara mumastreets mongoti ha ah, vakomana huyai mudi muite basa zvichireva kuti eh, mukazotarisa nepfungwa yatiri kupuhwa even nemukuru wedu wenyika achitaura kuti e, gadzirirai chi mabasa e, mugadzirirewo vamwe kureva kuti pane employment yaari kutodii yaari kuita ichibatsira vechidi vechidiki vachibviswa machi madrugs aya avari kuita tichiuya kupi kuno kubasa zvichireva kuti nguva yedu yatichaswera tiri kuno tabviswa mune chi mune zvemadrugs aya so chikurudziro chandiri kupawo kune vamwe vakaita sana mr senekai kuti rambai muchidi muchienderera mberi kuitira kuti mayouth edu arambe achidini achipinda mumabasa tisiyane nezvechi nezvemadrugs because vamwe vari kutopenga nekuda kwemadrugs iwaya handi mazviona so kuuya kubasa kwatinenge taita kunotiburitsa kuchi munyaya dzakadai dzemadrugs tava nemushando takwanisa kufidha mhuri dzedu tichienderera mberi neupenyu saka ndinoda kupa kutenda kuna vasemikai ndichiti munhu akura mubhizinesi ende munhu ari kuemploya vechidiki e, vakati wandei mune nzvimbo dzakasiyana siyana muno muharare izvozvi mukatarisa kune vamwe vari kutotorwa kubva kunana chipinge all the way chipinge vachiuya kuno kunoshanda vachiuya ipo pamabva pana pamuri kuona patiri pana pamuzuva ranhasi so ndinoda kuvatenda chaizvo kana mukuru wenyika achiti nyika inovakwa nevene vayo ndanzwa mukutaura zvakanaka chazvino zvaaaikai imimi munonzwa mashoko achiita brenzedzita right eh, paya panonzi nyika inovakwa nevene vayo zviri kuitika apa ndo kuvakwa nechi nevene vayo isu ndisu tinofanira kuti tiumbe upfumi hwedu kwete kuti vamwe vauye vachitidii vachitipedzera upfumi hwacho ndisu tinohugadzira tohushandisa tiri kuona zvinhu zvinhu zvakanaka zviri kuitika mukambani azo takatanga tiri vadiki nekuda kwekominiti yedu zvinhu zviri kukura zvakanaka kambani yedu iri kuenda kumberi zvinorevei izvi kana munhu akaramba akatsungirira pachinhu chake izvi zvinoti pamucherechedzo wekuti munhu ukashinga pane zvaunenge uchiita unoenda kumberi ngatisarevei tichidzokera kumashure ukatanga zvinhu zvako munhu oita kuti zvinhu zvako zviende mberi sepatasvika isu vamaka muri mumaraini muya mulusaka maitarisira here kuti rimwe zuva muchazotyaira mazimota akadai anenge akanyorwa padumbu pese apa kuti mukuita zvezvinhuyo haa ah, takanga tisingazvitarisire asi nekuda kunoitawo mwari achikubatsira pane zvaunenge uchishingirira muupenyu nhasi ndopatasvika pene wenyika wakavaka wanobatsirawo vamwe tinokuwana zvekuita nesuwo tava nemabasa mayouth emunyika yedu yezimbabwe saka mayouth ari kunze kunoda kwati chii naita
kune mayouth ari kunze ndoda kuvakurudzira kuti ane chaatanga usadzokeri kumashure sungirira uri pane zvauri nerimwe remazuva unokuita Women have been given a priority at this company and they make up about two-thirds of the workforce there. In the production department, we spoke to Prisca Nevanji, who shared with us the joy of being employed at a time when most of your peers are finding it difficult to get employed as big companies are closing shop. Ndakauya last year October. Um, kumarket kunhu zviri kufamba zvakanaka ndokuti ndosaka ndiri kuramba ndiri pano dai zvisiri kufamba zvakanaka pamwe ndingadai ndakatomira panapa saka kumba kwenyu imimi zvinokubatsirai sei semunhu kadzi abviswa pakungoswera akagara pasi pemumango akanzi uya ubati uswere uchibatawo pano kumba zviri kubatsira sei ah, kumba zviri kubatsira vana vakuendawo kuzvikoro zvakanaka ndakukwanisawo kukavha maschool fees nekudidini kumba uye kuswera wakagara kumba kunoita kuti usangane nezvakawanda saka kuri kuita kuti ndibude mukati metukunyaya nyaya twakawanda kumba ndichinge ndiri kuno kubasa pane vakawanda vanoti kunze zvinhu zvakaoma hakuna mabasa ivo vasina kuvatsvaga mabasa mm. unova kuti chii kunyanyanyanya kumayuthi nemadzimai maererano nenekusagarira pfungwa eh, chokwadi kunze mabasa hakuna asi hazvireve kuti kushandira munhu chete ndiro basa tiri pano kana ndichikwanisa ndinayo mari unototenga dhiringi racho irori wotonotengesa saka vari kumba mayouth nechii vanokwanisa kuuya kutozotenga dhiringi irori votofamba mumastreets vachitotengesa mm.
imi makanzwa sei amai muchipihwa mukana kuti mupinde mabasa ewo amati ari kubetsara mm. basa ratangwa nemwana wemuno mwana wemutema kutokura zvakadai makanzwa chikubataiwo se eh, ndakanzwa zvichindibata chaizvo nekufara zvakare kuti ndakwanisawo kuita sei kunge ndichipinda pano pabasa uye mumwe munhuwo atangawo chi rake bhizinesi ndinge ndiri pano so ndakanyatsonzwa kubatwa chaizvo kuti ah dai bhizinesi range rakura vakwanisawo kuakomodhita vamwewo vakawanda kuitira kuti marovhowo aite mashoma kudzimoko one man weseen it all is godfrey kashiri affectionately known as Madzibaba at the firm. Having joined the Senekais from their humble beginnings, now he is the supervisor and he had this to say. Ndingatiko zviri zviro ndiri kufamba zvinodadisa chaizvo kuti kubvawo pastage yatanga tiri nepatave atoratidza kuti takuenda mberi zvemashure
secret yesuccess yenyu iri papi Madzibaba ndiri kuti yenyu Boss chinhu chitakachiona muchitanga muri pamwe chete na Seneca muchienda secret ye success yenyu iri pano. Eh, ndingati kubva kumushure chataitoshuvira ka kuti tinge tiri pano paindustry saka shure dzedu dzora dzati ha mwari vazisawo shure dzedu miteuro yenyu yakadairwa aiwa yakadairwa chi chinosiyanisa drink renyu nerevamwe chi
ndingati kazhinji ndingade kupa muenzaniso nesadza chaiko upfu tinogona kutotenga upfu humwe chete parenda iyoyo asi mumwe anotobika mbodza mumwe anobika nemapundu mumwe anobika sadza riri kufarirwa ndo zvakafana nedringi redu ndikati takati gonei patest yedringi rekuti a ah, rinofanira kunge riri dringi rinomwikawo ndozoti munhu akamwa nhasi voti a ah, zviya zvezvi hazviiti regai ndiende uku ndo pane nyaya hombe ipapo masvika here pachirongwa chinotaurwa nemutungamiriri wenyika kuti nyika inovakwa nevene vayo ndingati pari zvinoizvika ndokwatiri kuenda nekuda kwemagashirwo ataitwa kuratidza kuti aiwa zviri kufadza nyika yedu For all positive minded Zimbabweans, this business goes to show that whenever we are faced with challenges, we should closely look at the opportunities that will be brought about by those same challenges. In the case of Ernest Senekai, he saw the challenges of big companies closing down

We are enjoying uh, the business uh, local. Uh, it's going well. Tiri ku percentage ye local product iri kukura and mumashop medu mustock medu we are enjoying about 70 plus percentage ye local products. Hapana apa tine madrinks, tine mabiscuits, a lot of things that zviri kubikwa zveproduct vanhu vari kuzvigamuchira. ende zvaakutengwa ende vanhu vari kubelieve mulocal product unlike zvimwe zvekunze izvi zvazvika zvemacounterfeits sa zvinotibatsira sei senyika kuti tinge tichiproducer zvatinoconsumer isusu ya yeah, eh, nyika ndakaona kuti zvinobatsira kuti takawana zvinhu zvedu zvatinogadzira medu tinenge tine control yequality one two government yedu chaiyo chaiyo inokwanisa kuranawo nekuda kwerevenue isina maloopholes nokuti kambani iri kugadzira inenge iri yemuno inenge ichikwanisa kubhadharawo mataxes nesuwo vagari vemuno tiri kudyawo tine mataxes atinopawo kugovernment nyika yedu ichibva yabudirira through mataxes wayo ya zviri kubhenefita zvikuru nekuda kwokuti malocal companies haari kugadzira malocal products they are employing our local people and isusuwo futi tiri kubenefitawo kwana business from these local companies tiri kukwanisa kuve busy enough to employ also more people kudown stream kweduwo uku saka zviri kubatsira kwazvo panyaya yeemployment and uh, pakufamba kwenguva i think things will be in shape well zvekutiwo paemployment kwedu kunenge vakubhadharwawo zviri handsome makatanga rini imi mukushanda nevagadziri vechinwiwa ichi uye pamafamba navo apa muri kuona zvichifamba sei uh, apa tatanga tine about two years now about two years now uh, chinwiwa chavo chiri kuimprova market zvekutodaro and uh, vanhu vari kubhilivha

we had to be relocated from South Africa where they were based together with their parents. Tine band inonzi Small Boys Band revakomana nababa vavo vanoridza magitare musambo wesungura saka tinobatsiranawo navo pavanenge vachiendawo kumashows welfare yavo iye zvino izvi tiri kubhadhara vana zvikoro vana vavo eh, vakanga vari basic south africa asi vari mazimbabweans but vane musambo wavo wesungura zvekuti vanotoridza zvinofadza uye vazhinji vanova vanoaziva saka vanga varivo vanhu vaya vaingoitawo zvekungoenda tenawo vanhu asi tine tarisiro yekuti nekufamba kwenguva vachave professional nenyaya yekuti vanoridza magitara avo zvinofadza chose
ya isu takaona zvinototibatsirawo tingati sezvadareva kuti win win ivo vachaitawo mukurumbira vachaimbawo vachafadza nyika saka nerumwe rutivi kuti iemployment asi at the end of the day toda kuti nyika ifare shadrik chimunda popularly known as shadrik chimonya in music circles is father and mentor of the small boys band and he takes us through their musical journey vapfana ava vakatanga magitare ini ndavabuilda ndaigara kusouth africa kuuya kuno kuzimbabwe ndakatonzwa nekambani vapfana paindaneti veiridza magitare vati ava vapfana vanorwa mari kudai mauya navo kuno kutibatsira nekuti tivasimudzire sezvo muri ikoko kure nekumba endeni eh, vari munofakwaridzira mumhanzi yetype yesungura mazimbabwen sezvo nemu muri mazimbabwen takati aiwa zvakanaka ndobva tatouya nevakomana the awakening giant team caught a glimpse of the small boys band during a practice session at their base in granite side and we leave you with clips